Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fi ħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella' bl-għajnuna ta' Naxos u Domestika.

Insellmilkom eżis telespetaturi nilqawkom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Ntminint. Programm li hija timtella grazzi għall istudenti tal-medja fl-Istitut tal-Arti u Disin ġewwa l-Emcast. Dan il-programm se jibda jkun maqsum fi tliet partijiet fejn l-ewwel parti tal-programm se tkun dejjem titratta dwar xi suġġett differenti Diskussjoni fejn se jibda jkolli hawnhekk miegħi fl-istudio żewġ professjonisti fuq dak is-suġġetti li nkunu qegħdin niddiskutu. Imbagħad, fit-tieni parti tal-programm ser ikollna dejjem il-feature. Features interessanti fejn ħa naraw esperjenzi ta' nies differenti, se naraw ukoll xi kurżitajiet u anke x'forsi xi affarijiet li lanqas biss nafu li qegħdin madwarna. Insomma, ovvjament dan u aktar se narawh tul il-ġimgħat kollha li għandna flimkien hawnhekk magħkom aħna. Imbagħad, fl-aħħar parti tal-programm se tkun il-parti mużikali, fejn it-tim tal-produzzjoni ddeċieda li ħa nippromwovu anzi dawn il-bands lokali sabiex ukoll nippromwovu l-mużika Maltija wara kollox. Se niltaqgħu ma' bands differenti, se nisimgħu wkoll siltiet min-naħa tagħhom u wkoll sa naraw il-membri ta' dawn il-bands rispettivi. Għaldaqstant illum ovvjament l-introduzzjoni kienet daqsxejn twila minħabba li huwa l-ewwel programm, però nixtieq ukoll infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Media Cast MT. Id-diskussjoni tagħna tal-lum ser titratta dwar il-mużika bil-lingwa Maltija. Ovvjament hawnhekk miegħi ser ikolli żewġ persuni ta' wiċċ familjari magħkom it-telespjettaturi, jew inkella jekk mhumiex ta' wiċċ familjari huma żgur il-leħen tagħhom ħa tagħrfuh għaliex tismgħuhom fuq ir-radjijiet lokali. Imbagħad fit-tieni parti wkoll fil-feature sa niltaqgħu ma' sport li huwa partikolari ħafna li għadu kif jibda u Malta u jista' jitqies xi daqsxejn perikoluż ukoll, insomma ovvjament dan u aktar se narawh iktar 'il quddiem. Fl-aħħar parti kif għadtilkom aktar 'il quddiem fil-parti mużikali ser niltaqgħu ma' band li għadha tiffjorixxi, ħa nisimgħu silta min-naħa ta' din il-band ukoll ser insiru nafu lill-band members li għandna magħna hawnhekk illum. Ħa nagħtu mill-ewwel bidu għal dan il-programm billi mmorru naraw dan l-ewwel feature, il-feature dwar il-mużika Maltija bil-lingwa Maltija.
Din li ma tantx tisma' diski Maltin fuq ir-radios, jew biex tisma' waħda xi ħaġa kbira. Orribbli, eh? Ejja, aħjar bil-Malti hu, għax aħna Maltin hu. Jien nippreferi diski bl-Ingliż, imma hawn diski tajbin ukoll bil-Malti. Diski Maltin huma Maltin bħalma aħna aħna Maltin aħna hu. Iktar nippreferi dawk li huma bl-Ingliż. Mhux se noqgħod ngħid Diska barranej jisbaħ minn diska Maltija? Ma nafx jekk ma jdoqqux. Hawn ħafna diski Maltin. Jiena niktar li nitlob meta nitlob diski Maltin. Li jkun hu li jkun hemm li jkollok tisimgħu. Il-ħin kollu għaddejjin diski bum bum bum u ma tifhem xejn. Jiena dawk id-diski ġifieri. L-istazzjon ma jeżistix ikun għalija. Hemm hemm diversi tipi ta' diski, hemm minnhom li jogħġbuni u minnhom li ma tantx jolqtuni forsi personalment. U hemm ħafna li jħobbu d-diski Maltin. Id-diski Maltin hawn tant bravi ma jdoqqux. Iktar iktar iduru għall-Ingliż. Iż-żgħażagħ narhom min irid ċertu diskju ta' ċertu età tagħhom. Naħseb li daħlu xi waħda Maltija l-hemm u l-hawn biex jippromovu ma naħseb idoqqu l-iktar Ingliż biex joqtu l-kulħadd. Ma tantx tisma' iktar tisma' barranin imma jagħtu promozzjoni wkoll lid-diski Maltin. Jiġifieri hemm diversi klassijiet ta' iż-żgħażagħ xi jħobbu.
Hekk hu lura magħna fl-istudio u sabiex propju biex nitkellmu dwar il-suġġetti li għandna magħna llum, il-mużika bil-lingwa Maltija, miegħi nilqa' lil Lito kif ukoll lil Nate Darmanin, żewġ DJs popolari ħafna fuq ir-radjijiet Maltin. Mela, l-ewwel nett Lito ħa nibda minnek. Fuq liema bażi jintgħażlu d-diski biex jindaqqu fir-radjijiet? Diski bil-Malti jew kollha? Ħa nibdew bil-diski bil-Malti għaliex dak huwa s-suġġett tagħna tal-lum. Tant hemm ftit li m'hemmx bażi għax toħroġ xi waħda għal rock qed ngħidi qed ngħidlek. Sewwa. Bands rock speċjalment. Li huwa ovvjament il-ġeneru tiegħek. Hekk hu, tant toħorġu ftit li tispikka u ddoqqa mill-ewwel. Xi ħaġa sabiħa. Illum qed nesperjenza radju li jħallik, kont f'radjijiet li ma ħallewnix. Sewwa. Bil-lingwa Maltija, allura issa kważi kważi nagħtiha prijorità. Jekk. Imma taħseb illi qegħdin naqtgħulhom qalbhom lil dawk pereżempju jien naf nies illi biex jipproduċu diska Maltija għaliex ma tantx qed nisimgħuhom fuq ir-radjijiet? Ħa nibda minn hekk. Saqsejt il-bands għaliex ma għandhomx daqshekk bil-Malti. U l-ewwel ħaġa li għidulek m'hemmx daqshekk suq. Ekku.
Jiena nirribattiha xi kultant, mhux dejjem ikolli raġun għax Malti, il-Malti hemm miljun madwar id-dinja u hemm ħafna wkoll miljuni, jekk mhux eluf, barranin li jħobbu lingwi oħra. Per eżempju jaf ikollok album rock Tajlandiż u ma tifhimx kelma, tapprezza l-lingwa l-oħra. Ngħid, inti. Mużika Maltija kif nara jien, kif qal Lito ma tantx hawn bands li jagħmlu mużika bil-Malti, jkantaw bil-Malti, hawn xi ftit bħal huma Xtruppa u u bands oħra Maltin li ħafna mil-lirika tagħhom imbagħad tkun daqsxejn taf kif ma tkunx ma tkunx taf fuq ir-radjijiet għax għabba ċensura u x'naf jien. Ma riċentement kien hemm pereżempju Wintermoods li għamlu verżjoni ta' diska kbira Maltija Xemx li marret tajjeb u għamluha għal tipo għal Putin u Kerz u naħseb li marru tajjeb biha u aħna Bħala bej nista' nitkellem, naħseb kienet l-ewwel darba fl-istorja li daqqejna diska li kienet bil-Malti għax one kienet ta' ta' livell kbir u kienet tajba wkoll. Ekku, qed issemmi d-diska Xemx u anke l-livell. Fil-fatt kont ħa nsaqsik fuq diska Xemx, però taħsbu li forsi d-diski Malti ma jkollhomx dak il-livell li jkollhom diski barranin? Qabel forsi kien hemm dik id-dibattitu Jitfaħħilek hekk bniedem li jkun kontra li jindaqqu l-Maltin, imma llum ma jistax jgħidha. Assolutament. Il-livell hemm qiegħed. Hekk u ngħid.
Bħala, eżatt, kif qallitu, bħala livell. Il-livell llum il-ġurnata m'hemmx tipo bands Maltin jinstamaw ishom bands barranin għax one m'għadux bħal qabel biex tkollok tip ta' sound li ma jridx tixtri xi equipment enormi llum b'sempliċiment computer tista' tagħmel dak li jagħmlu studios barra minn Malta. Jiġifieri ma kif eżatt ma tantx hawn ma tantx hawn nies li jagħmlu diski bil-Malti. Anke l-istil, qabel kien stil iktar tal-kċina ħa ngħidu hekk. U mind you, jiġifieri daf, sorry, kompli. Illum hemm il-punk, Tista' ddoqq heavy metal, tista' ddoqq hardcore heavy metal, tista' ddoqq techno bil-Malti, u jiġu aċċettati. Qabel kien hemm qisu stil wieħed tal-għannej, ħa ngħidu hekk. Hekk u hekk u hekk. Li mhux kulħadd kien jaċċettah, mhux kulħadd kien idoqqu. Imma taħsbu li forsi l-livell, ejja nitkellmu bl-Ingliż, għax aħna ovvjament fuq r-radjijiet Maltin iktar li nisimgħuh bl-Ingliż, huwa ħafna aktar, jispikka aktar minn dak Malti? Jispikka aktar għax again hija one tista' tgħid 90% tal-mużika li nisimgħuha bl-Ingliż. Allura n-nies ma jsejħ bl-Ingliż ma għandna tipo l-kwalità Maltija tant għoliet. Tista' tara minn Gianluca pereżempju li da spiċċa fit-top ten fl-Ingilterra li mhijiex xi ħaġa li naħseb jien l-ebda artist Malti qatt ma ħolom li xi darba jispiċċa hemmhekk wisq inqas Gianluca li nafu li tant xi taf kif togħġbu l-mużika ma mhuwiex daqshekk intuwit daqs kemm huma kantanti oħrajn imma la rnexxielu hu. Għandna ċans li ħafna bands Maltin bħal huma Red Electric u hemm ħafna oħrajn tajbin li qegħdin jikbru li jistgħu jaslu hemmhekk jekk ikollna il-funding biex dawn inkunu nistgħu nippromotjhom barra minn Malta u ntuhom iktar exposure. Għax dik li hi, ma tantx għandna exposure. Hekk hu, apparti bands hawn ħafna wkoll solo artists li huma tajbin ħafna wkoll hawn Malta. Issa pereżempju jekk immorru għad-diska Gangnam Style sewwa, jiena personalment ma narahhiex li hija xi wow partikolari, però għamlet hit immens. Per eżempju anke fuq ir-radjijiet tismagħha tiftaħ kien hemm żmien fejn tiftaħ fejn tiftaħ fuq ir-radju tisma' din id-diska Gangnam Style. La titqis ukoll li da Psy ġej minn pajjiż li huwa hemm biljuni ta' nies joqogħdu hemmhekk mhux bħal Malta aħna ġast. Imma naħseb anke l-promozzjoni għal din id-diska kienet tajba ħafna. Il-promozzjoni ma tinsiex jekk tiddi għandek diska bil-Korean u għandek miljun qed jismagħha Fuq YouTube da fuq sploda għax hekk inti l-hits tiegħu qegħdin jikbru jiena ħadd interessaw nidħol nara mbagħad id-dinja tista' tgħid splodiet u kulħadd beda jara minnu da sajf. Ma mbagħad tara d-diska l-oħra li kellu xorta kellu dak l-ammont kbir ta' views fuq l-internet imma ma kinitx. Għal diski li ngħidulhom inverted commas tal-qamel. 30 sena ilu kien hemm producer li għamel imħatra ma' sħabu li jagħmel diska tal-qamel, ħa ngħidulha tal-qamel, U titla' hit. U kien hekk Da Da Da tal-grupp Trio. U telgħet Malta sitt ġimgħat top. Sitt ġimgħat kulħadd idoqqha. Din għamilha apposta, kif qrajt jien f'dak iż-żmien, forsi l-istorja tgħini tagħtini żball, imma dak iż-żmien hekk konna qrajna, li għamilha apposta tant l-industrija tal-mużika kienet waqgħet f'livell baxx. Sewwa. Li diska, ħa ngħidulha nerġgħu tal-qabel, telet hit. Top hit il-Ġermanja, Malta, l-Ingilterra, tista' tfittxha jekk trid. Trio da da da. Ngħid, però ħa nsaqsi daqsxejn lilek, inti għalfejn, x'inhi l-raġuni għalfejn ma ddoqtx diski Maltin? Xi jrid ikun hemm, ovvjament, bil-Malti, bil-Malti. Kif għedna. X'inhi r-raġuna jrid ikun hemm xi livell partikolari, pereżempju? Le mhux il-livell, one hija l-diskussjoni bejn x'jintqal fid-diska. Għax hekk tgħid kelma bl-Ingliż mod, tinstema' mod, hekk tgħidha bil-Malti qed tinstema' mod ieħor. Issa ara, il-Maltin ħafna mid-drabi, ġieli għamil, ġieli ppruvajna nittestjaw għalfejn ma nagħmluhomx dat-tip ta' affarijiet, imma ħafna mill-Maltin tisma' diska tal-Erika bil-Malti joħduha iktar bi kbira milli kieku semgħuha bl-Ingliż. Allura hawn trid toqgħod attent ħabba, ifhem, da hemm nies li qegħdin fuqna li. Trid toqgħod attent xi ddoqq, imma kif għedna diski bħal xemx li ma hija diska ma ma sibna l-ebda problema li għamilna. Bit-Taljan offiża ħadet kienet hit fis-snin disgħin. Qed joffendik. Mhux hekk. Imma jekk tgħidha bil-Malti. Jekk tgħidha bil-Malti.
Naħseb jagħlqulek il-bibien.
Bit-Taljan nistgħu ndoqqu kemm irridu. Qed insemmu d-diska Xemx sewwa mill-Big Band Brothers illi wkoll għandhom din id-diska, però għalfejn tal-Big Band Brothers pereżempju ma daqqejniex imbagħad. Għax tal-winter mood. Again, jidħol marketing tad-diska. Dik oħra, il-Big Band Brothers. Plus li hija cover version, ovvjament.
Qed jimmarketjaw l-album kollu, ftakar. Kollu kemm hu tajjeb, fil-fatt qattajtu ftit ftit. Xemx kienet ukoll l-puttinu li kulħadd ta l-input tiegħu biex ixandara u skantajt kif stazzjon bħal ta' Nathan bdejt irrott is-slalef kif smajt. Veru ħadt gost, jiġifieri. Pożittivament. Kien ġaġġ differenti u anke għalina, hija xi ħaġa li. li li li li qatt m'għamilna as in għalina it was something U jalla nisimgħu ħafna aktar bil-Malti. Fhimni, jalla jkun hemm diski li huma ta' kwalità bħalma kienu dik li li jistgħu jagħmluha. Hemm, hemm diski ngħidilek.
Però min-naħa tan-nies, jitlulkom request sabiex iddoqqu diski bil-Malti u forsi intom li toqogħdu lura milli ddoqquhom dawn id-diski? Hemm, hemm il-livell tar-request ukoll. Il-problema li konna sibna meta kelli stazzjon kummerċjali, li mhux in-nies isaqsuk għad-diska, il-kantant stess. Ikunu diski tal-festival, jekk daqqejt eżempju l-Mister X, Mister Y ħa jieħu għalih. U dik waħda mir-raġunijiet li bħala stazzjon kummerċjali, kont kontriha jien imma deċiżjoni demokratika kienet, li ma ndoqqux bil-Malti. Illum il-bands qed idoqqu bil-Malti, mhuwiex il-kantanti tal-festivals biss, allura jiena ħossni liberu li ndoqq ta' Mister X u ta' Y ngħidlu skużani, Jew indoqqha xi darba oħra, imma l-livell mhuwiex, jiena għandi skuża bir-rock, jiġifieri nista' niffilterja ħafna iktar. U ngħid, inti li għandek, naf li għandek ovvjament ġeneru ta' żgħażagħ l-iktar li jisimgħu l-istazzjon tagħkom. Aħna bħala stazzjon, fuqna nista' nitkellem, aħna we have a strict type of music we should play, jiġifieri ma nistgħux, aħna top 40 station, aħna ma ndoqqux, titlobna diska bil-maqwa ma neħdux requests, I mean ma tantx nieħdu requests. Ma ma tantx nirċievu request ġi għal diska bil-Malti għaliex aħna t-tip ta' mużika li ndoqqu aħna mhix tip ta' mużika li tisma' bil-Malti. I mean jekk nitkellmu fuq ir-rap Malta min ħa tista' tisma' rap il-ħu hija hemm imma b'ħafna Malti kif għedna l-ewwel fuq il-lingwa. Hekk hu.
Kif taħsbu li ser tinbidel is-sitwazzjoni? Ovvjament il-bands lokali forsi alright qed idoqqu ħafna diski iktar bl-Ingliż. Però huma xorta bands lokali. Taħsbu li iktar 'il quddiem għad nisimgħu nibdew nisimgħu fuq ir-radjijiet tagħna Issa huwa ħafna iktar frekwenti milli nisimgħu llum il-ġurnata. Jekk jibqgħu għaddejja b'dal pass, nemmen li jkun hemm iktar mużika neħħita. Għax tajjeb li ngħidu li għandhom livell vera tajjeb hawn ħafna events. Imma jekk inti forħiet fuq, sorry, Top 40 Hit Station ma naħsibx li tista' ġġib. Aħna, le, mifhimni, aħna għandna ċ-chart show tagħna li huwa Malta's Top Ten which we cater, huwa ċ-chart show, l-unika chart show li tista' tgħid ħafna mid-diski Maltin huma diski Maltin biss. Apparti minn hekk, ħafna mid-diski Maltin illum qed jitilgħu fil-PRS chart li dawn qegħdin jitħallsu, ġifieri dawn bħal artisti barranin oħrajn. Daħlu fl-industrija. U aħna apparti minn hekk, aħna mhux just indoqqu diski li huma top 40 ta' barra biss, għandna wkoll at the end of the year nagħmlu l-Bay Music Awards li huwa tista' tgħid nippremjaw it-talent lokali li aħna nippruvaw. Li hija xi ħaġa tajba ħafna. Nippromovu kemm nistgħu għax dawn huma bands Maltin li aħna nistgħu we give them more that push biex iktar 'l quddiem min jaf. Hekk, u l-aħħar mistoqsija malajr malajr, fejn taħsbu li l-mużika Maltija tistax tasal barra minn Malta, per eżempju fil-każ li għedtilna inti ngħid tad-diska Tomorrow? M'hemmx, aħna we have, m'hemmx limit sa fejn nistgħu naslu, again, iridu jkunu, dan huwa, hija xi ħaġa li l-awtoritajiet għandhom jgħinu iktar lill-bands, ituhom iktar funding, naraw promozzjoni, naraw promozzjoni fejn, iridu, iridu tip ta' struttura li dawn il-bands nibdew nesportawhom, nesportaw ħafna affarijiet oħra, ġifieri hekk iridu mmorru quddiem. Dik hija l-way li għandna nieħdu. Lito? L-istess ħaġa bħalma qal Nathan, però kull sfera, mhux Eurovision biss. Le mhux hekk. Mhux kull mhux rap biss, ikun fl-isfera, fl-underground heavy metal ġa għandna isem Malta fl-Ewropa, iduru l-Ewropa headlining bands li huma fl-underground però, irdu nitilgħu naqra 'l fuq illum. Hekk hu. Grazzi Lito, grazzi ngħid, naħseb ilqatna ħafna minn punti importanti wkoll fil-mużika Maltija. Jiena minn hawnhekk lilkom it-telespettaturi nibgħatkom għal parti oħra fil-programm tagħna, bqgħu hemmhekk.

L-isport parkour x'inhu? Fil-feature li jmiss sa niltaqgħu ma' dawn iż-żgħażagħ illi propju jipprattikaw dan l-isport. Ħa naraw ukoll xi esperjenzi li għaddew minnhom. Ħa mmorru ħa naraw il-feature flimkien.
parkour f'mur sporti ieħor għax parkour huwa sport uniku huwa huwa sport mingħajr regoli u mhux mhux ħaġa li taqbad tgħid faċli. Meta kont żgħir dejjem kont inħobb naqbeż iċ-ċnut, nitla' ħitan u nagħmel. u ftit minn wara skoprejt li kien sport. ħafna affarijiet li inspirawni biex nibda l-parkour, speċjalment kont nara videos u darba minnhom rajt reklam fuq television u ġi sieħbi u qalli li kien hemm sport li fil-verità hemm nies min jitrenjah serjament u jieħdu bħala dixxiplina u jitrejnija spiss. Inġeri żar kelli ħafna, pero qatt ma kelli inġeris li ma stajx nitrejni għal perjodu twil ta' żmien. Pero ġieli għamilt ġimat

Fih tkun liberu tagħmel dak li trid u eħe naħseb huwa ħaġa sabiħa li titrenja l-parkour.
Huwa xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa li titgħallem minnha u ma titgħallimx biss parkour, titgħallem ħafna affarijiet minnha u tgħinek ħafna wkoll f'sens ta'

ċertu attenzjoni u ma taqbad taqbeż eżempju mingħajr ma tagħmel breakfall. Jekk ma toqgħodx attent huwa perikolu, iżda jekk tkun taf x'qed tagħmel u taf fej tasal ma tkunx tipperikola ħajtek. Huwa sport kemm xejn perikolus għax m'intix tagħmel xi ħaġa faċli, qed titgħallem affarijiet

Mana fl-istudio illum ser ikonna lil band Rise, band li ilhom idoqu flimkien mill-2003. Riċentament ukoll ħarġu xi singles ġodda fejn illum ser nisimgħu waħda minn dawn is-singles. Ħammorru sabiex nisimgħu flimkien lil din il-band Band Rise.

Nirringrazzjaw ħafna lil band Dries, grazzi wkoll lil mistiedna kollha li kellem miegħi fl-istudio, però qabel ma nagħlaq nixtieq infakkar lilkom it-telespettaturi sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Hemmhekk intkom tkunu tistgħu tkomplu bid-diskussjoni li kelli hawnhekk fl-istudio dwar il-mużika bil-lingwa Maltija u anke wkoll tkunu tistgħu taraw xi xogħlijiet li jagħmlu l-istudenti tal-Media ġewwa l-MCAST. Għaldaqstant jiena ma tfadalli xejn ħlief illi narakom bħal-lum ġimgħa għat-tieni programm